loko mi nga fambi hi bibele yi helela mi fambi ka rapture loko mi fika mi ku ri one scripture ntsena mi nga ha fambi hi xona mi ngi a mi yi ka rapture mi swi tiva loko mi fika mi kuma tsalwa rin'we hi loko mi nga endli lexin'we mi endla a mi yi ka rapture hambiloko mo hemba mavunwa ntsena mi endla hinkwaswo kahle mari mawani mavunwa ntsena a mi yi ka rapture masala loko mo fika mi ku tsala rin'we mi nga ri hlayisi mi honisa masala xi hambi xo va xi nawana xin'we xi tikoma nga xi nyawuli mi ta sala hambiloko mo ba chisikopo mi ri wansati mi ta sala mi nge fambi rep a ku famba vavasati va tichusikopo ka rep mi nge ku nantswa bibele ri xikwembu xi nyike wansati misisi ya yeye ku va xidlongo xa nhloko ya yena swona se mi lava endla tixisikoko tshiketani vavanuna va endla tixisikoko va pfala timpandla mi tshame vona n'wanuna wa mpandla ku n'wansati wa mpandla xikwembu a xi endli ku n'wansati a va na mpandla why i mhaka ku xi n'wi nyika misisi ku va xidloko xa nhloko ya yena timpandla yi ta xinuna ta vavanuna ntsena hi mhaka yini nhloko ya wanuna i glory ya xikwembu pandza na hi glory ya xikwembu a mi swi tivi pandza yi dzunisa xikwembu a mi swi tivi a mi swi tivi ku na elisha a ri na mpandla a timpandla dyuku loko loko vafana lava va va na mpandla leya va delela va ku thanduka mpandlana a a va rhukana ku huma swikandzeka swi va phatulela va fisa xiswesweleswo va hleka mpandla ya nandza wa xikwembu loko mo hleka mpandla ya malandza ya xikwembu ni va khefulu mi nga fa mi vaviseka mukhomi wa vavana malandza ya xikwembu a va hlekile a va rhuketeriwi va hloniphiwa futhi bibele ri ni va hlonipha kambirhi mi va hlonipha ku tlula munhu un'wana un'wana double on a mi swi tivi

loko mo tiringanisa na mufundhisi kumbe murhangeri wa n'wena ku joyini mi fanele mi yi tiveka hansi mi yi titsonga hansi loko mo tiveka so a mi ku nantswi tivo na n'wansati i fanekele a endlani ka n'wanuna wa yena a n'wi nyika double ona na kereke yi fanele yi nyika kreste yini double ona i thayipi swesweleswo bibele ku give those who labor in the world double ona mfundhisi varhangeri va n'wina va nyikeni double honor the leaders swi thayipa yini na swi mi dyondzisa ni ku hlonipha xikwembu munhu u fanele a chava xikwembu a xi chava swinene a xi chava ku tlula munhu mi fanele mi chava kreste ku tlula presidente ya n'wina la south africa hi swona loko va ma n'wi hlonipha ramaphosa loko o humelela kwala ramaphosa mi ta n'wi hlonipha mi tlhela mi mbala kahle mi nge n'wi humeseli mavele hinkwaswo mi nga mbalangi se na xikwembu ke wa mi nga xi hloniphi ora wa mi hlonipha vanhu va ku fa mi ya minkosini mi tikhavhara kahle mi dloke swa ku fika le milengeni mi khavhara khavhara le mihlisini swifuva hinkwaswo munhu a ya dloke kahle a nga ya a dloke xitofi kwale nkosini a mi nkosini a va yinkosini va dloke tithaiti ni swikipa swo sweleswiya swa ku humesa rata mi hlonipha munhu wa ku fa mi hlonipha xinto xa n'wina mi hlonipha ni varhangeri va muganga ni tindhuna loko mi ya minkosini mara mi hlonipha ku hlonipha xikwembu mi ya ka xikwembu mi nga mbali swona phela vanhu hayi ku va va swi tivi swilo swa right va swi tivi mi tshame mi vona mana ya nkosini a dloke swa ku hambuka va ya nkosi mambala eka va tipalapala hambi ku va valungu hi tiva ku ri a va mbali va ringeta va mbala va tikhavaa mara loko a ya kerekeni yo ku rhuketeleni ka xikwembu ku rhuketela xikwembu ku delela sweswo i ku delela lokukulu swo va swa masiku lawa n'wana na vafundhi swa vavasati va le minkosini va ya lahlani vanhu that's why i think ku ri fika va ka yima kwala ehenhlisa khale ku ri ni swiyilayila swa ku tala n'wansati a nga tlhineleli ka swilo swa ku tala a hi swa loko ya ha kula loko hexe yi hundza ku hundza hexe ya ka safasi hala zakindala hi chuha va ku tumbela hi chuha hi khoma hi chuwa hi khomani hi gome hi tumbela tinguvu swi swa masiku lawa swi famba swi dyani le minkosini ya hi chava minkosini va nga ta tshunela a swi vona swa masiku lawa swi kha swi yaka va swi borha marhambo swin'wani biya ya after years karhi swi kwala nkosini swi kha swi tutumatuma swi hlekela swi na problem ku fiwile a swa ha ri na gome eh, a swa ha chavi hi ku swi fema pfalo na swa ha tiko ri bihile tiko ri file se that's why xikwembu xi fanekele ku xi ta xi ta hisa esatini wa vukosi revelation 19 And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgments, for he has judged the great whore. Whore im osh. Im osh lonkulu. Rito ra kahle ra ku vula swesweleswo i rito leri ra ku tika swinene xitsonga ra nkwavava. Um i whore. i gwavava i muoxi lonkulu wa ku cincacincacincacinca evavanuna which did corrupt the earth with her fornication and have avenged the blood of his servants at her hand ma yi vona ku yenge u thyakise misava yini hi vumbisa bya yena ma yi vona waye va ku vumbhisa fornication hi mhaka va a nga le vukatini mhani loyi i muyini i mbhisi endla fornication wu endla swa mi nga ni nga tirhisi rito leri ro ntsena ku na rin'wana wu endla swa vun'wana a yi swa wu endla swa yini loko ku ku swi nga ni nga vuli swona ri vuli swona lowu vavaka ku swi ri vavaka

hayi vazalwana vazalwana vazalwana hayi vazalwana vuzalwana hi swona leswi vanhu va hleketaka swona vukreste hi swona leswi vanhu va hleketaka swona a hi vukreste naswona loko va sala va ta hlamala phela phela va ta va phati ya xivandyana va twa ngopfu etitleva ni va va ku huma tibible college va fika va dyondza emavunhu ya ka satana vafundhisi va byela vanhu va ku famba vanhu mikhavetela tivaccine leletela hi nga vona hi swona hi nga vona hi swona swo ho sungula swi swi endla nchumu swo ho sungula swo ho cheka miehleketo ya vanhu yi tirha njhani timbili ka vanhu leswaku sweswi ku nga ta third wave va ha ta tisa tiwave ta mina xikwembu xi ni rhume ku ni prepare vanhu va famba hi xikomixini rhume ku ni prepare vanhu lava nga ta famba ngeze ni xisa hi generation ya loyi a nga ta famba rapture yi nga se endleka a famba a lunghekile ku famba kumbe a vabya kumbe ku endleka swin'wana a fa mara swi tiveni ku ri i my ministry lowu ni nga wu pfula la joburg hi 2013 sweswi swi eight years a ku tshama ku fana munhu

swi nga antswa ku va munhu wo kumbe vambirhi futa ni nga ri xoko vanhu va ta swi amukela loko swilo leswa tika rito leri ra xikwembu ri swi amukela va mali hambi nsati wa mina loko ri loko va nga swi amukeli ni to amukela a ti fambela kumbe a nghena kwale ka sa munhu to khongela ni vona mara loko nsati wa mina a amukela ku haxi munhu wa ku rhandza xo khale u fanele u tiva rhandza xo se a amukela se ni tsaka ni ku loko vanhu va misava hinkwavo ka va nga amukeli vhangeli leyi ya ntiyiso ya bibele me ni ta famba hi bibele ni ta chumela bibele ntsena ni ta khongela ni nsati wa mina hi ta nghena kereke hi ri vambirhi ni vana va mina loko vana mina vo kula lolonkulu na 13 years ni ku loko vo kula ku hlula na nkateka va tshika xikwembu loko va fike ma 18 years ni ta va hlongola va nge tshami na mina ni ta khongela na sata wa mina a ni lavi muhedeni ndlwini ya mina a tshama a ni tshami mina emutini wa mina a ni pfumeli ku nghena u nga le group a ni vhakacheli a ni vhakacheli i don't care who you are muxaka munga love a wu ti va ti kumanyamanya hi tibokati ta wena n'wansati kumbe u ta ti kumanya hi switiminisket na vula ni ku byela loku byela loyi hambi wo a xaka ra nsati kumbe njhani nge ti ta ni hlekela tichance a ni ku lavi don't come don't visit a ni ncengi munhu mina swi kota nge ku ncengi ni wa swikomba swi nga kahle don't come and nge hlekela na wena se na va byela ku loko mi ta laha hambi vasesi wa mina va swi tiva loko va tiva ku va tidloke swa swa vusathana bya vona va ta va jika va vhakachela van'wanyana va ku va jika va tlhela hayi mina ni nge tika mina tlangeriwi ka mina chacheriwi na rona ene ni nge ku ncenga mo nyika mali ni ri ku hambi o nyika miliyoni nge ku ncengi nge ni koti a ni kokiwi nhompfu mina kosi ni serious a ni ta famba ni boha xikwembu hi swidyoho swa un'wana loyi a tiva ku a nga lavi xikwembu a fambele kule na mina a nga teki munghana wa mina a nga vi xaka ra mina a nga kona munhu loyi a nga xaka ra mina a nga laveki xikwembu hambi ngo ta mi ringeta ku vhakacha vhakacha mi odita vutomi bya mina mi ta swi vona ku maxaka ya mina ya tlhuleka xaka ra mina n'wana wa xikwembu leswi bibele ri vulavula mina swi kota ku hanya sweswi ni ni tiyimiseri loko hanya ni khale ka ni hanya byi bya le loko u lo ta ni tisela madimoni nge matisi ka a ni ta ku byela a ni ta ku byela a ni nge ku xaka a ni nge ku xaka ni nge loko no vona munhu a rhandza xikwembu ni ta n'wi nenga no n'wi nenga ni nga n'wi khizamela ni hi twa i rhandza xikwembu ni nga ku nyika hinkwaswo se xikwembu xi swi vonile ku ri heyi vanhu va ku tala va tata va ta ni tekela timali xi ku yi mani mutsongo i na mbilu ya ku nyika mali ni voko wa lavi xikwembu na mani ku lava loko no voko na lava xikwembu na meyi wa maele loko no vona zonde xikwembu na meni ku zonde ayi

a yi swi tiva xikwembu mi ta ku hosi yesu a pfumela sweleswo a nga hanyi tani leswi mi nga ri hayi a ri ku dyeni na valovisi na vafarisi leyi a ri ku dyeni na voko a ri kona vanhu se va heta ku ala vhangeli a nga va hlongolanga swo chumela vhangeli ya ku tika va ku bafe a hi swa loko u hlongola munhu ra ku sungula n'wi hlongola ku n'wi chumayela a ala a huma vutomi bya wena a huma a vhangeli chumela vhangeli u nga n'wi tumbeti u ta famba a swi swi ta swi lawu ku famba tangona ta famba loko a ta sandla swidyoho swa yena n'wi sandla loko a ta nga mbalanga ka timanyamanyeloko kona u njhani a wu xi lavi xikwembu la u ta bolela ku yini a n'wi nyiki ku rhula loko a mi hleketile a swi tosa ku loko a ta ka n'wete ku chumayeriweni a nge heli maswa ku hata kwe wa vuya hi mhaka ka munhu chumayeli ma michava and loko michava mudyohi michava demoni ri nga ndlela ya ni swi sathana wa mi intimidate ni xikwembu bibele yi ra hi nyikiwa moya wa ku chava second timothy chapter 1 verse 7

tihosi letiya ta ten ta yi jikela and then va yi ba hi rito kereke ya yi tshwa which did corrupt the earth with a fornication hi mhaka ku endle yini yi corrupte misava yi thyakise misava hi vukosi yi kereke ya rhoma yi nga endla ku kereke ni nga fambi ma yi vona kereke ya rhoma yeleni tikereke ta misava ti nga fambi hi ntiyiso ti endla spiritual fornication hinkwavo ni vaprofeta lava buxiri hinkwaswo swa ku huma ndleli leswi i mhaka ya kereke ya rhoma i vana va rhoma hinkwaswo leswi swa ku famba swi xavise tioyili swi rhobetela vanhu swi swi oxetetela hinkwaswo i mhaka ya kereke ya rhoma na vamporo va minwala ya ku leha lava

se tivixini ti le ku teni van'wana va le ku kumeni ka tivixini sweswi maroman catholic va ta va ni makristana va khongela vanhu endleka mahlweni sweswi nga ta endla ku vanhu va va yena loyi a nga na nkateko ku twa phephi ka tibibele hi ku a swi bibele leswi nga vula leswi a swi nga hundza hinkwaswo leswiya se sathana u ta hi remix swi tikomba nga ku a ka ha ri swona leswiya swa ku fana swa ku xiswona swi nga swi nga swi hela ku matimba ka ha ri na movement un'wana wa roman catholic church yi ta rhayisa nakambe huma hi power mara this time yi ta va yi nga ri na power yi nge ti yi power ngopfu liya ya ya mfumo ku fana na roman empire ya ta hi power ya kereke se xivandla lexiya se manje xi ya vuya hi ndlela yin'wana mbanga leyi ya xo leyi ya hola bibele yi ri xivandlwana xi ve na mbanga xi tikomba xi ye ku feyila hi swa

Hey, mazwana ngaku yi fi- yi ta ku vuyeni se loko yi vuya mi nga ri kanganyiseka ni nchumu yelero ma rivala mi nga ni rivala mhaka leyi is very important ku vana wa xikwembu a yi tiva ku mara va catholic va ta kuma power power ya Bafana. va ta hleketa ku ri a ni ya xikwembu na voho vini va ta tiva ku

ni loko ve xikwembu a xi ta va tsetselela hi vutiso a va nga wu tivi ngopfu va namba va lova va vatana mi va nga yini vaiva ku fana na yini ku fana na tiko ra kapernaume na neftali a hi swona kapernaume na neftali hosi yesu te yini n'wina kapernaume na neftali eku avanyisiweni hi siku ra judgment tiko ra sodoma na gomora ri ta antswiseriwa ku tlula n'wina se mi twe timhaka leti ni swi tiva n'wina mi nga le ku tweni ni n'wina mi nga le ku yingiseni ku ri loko mo twa leswi mi nga swi endli hi ku mi landzelela vanhu va ku pfumala vutivi va va lava ku pfumala vutivi van'wana va vo va tani na nyana va ta titleleriwa va nghena tirhweni mara n'wi nge hi ku mi landze tirhweni ku a mi tiva ntiyiso ene a mi wu vulangi eka van'wana wena mi nga chavi ku khunguvanyisa munhu kumbe mi ku mi chava ku khunguvanyisa mufundhisi wa n'wansati n'wi byeleni loko hi mhani n'wansati a nga fanelanga va mufundhisi hi kombela mi swi lunghisa ma swi vona mi ku mi chava ku n'wi kwatisa kumbe mi ta mi nga n'wi gate n'wi byeleni straight a ta kota ku chuza ku wa xi lava xikwembu kumbe a nga xi lavi ma swi vona swa ku a nge amukeli yini mi ta n'wi kumayisa vuxaka byi ta hela loko mi za mi chava ku heta vuxaka na munhu swi ri n'we mi chuza misava ma ha chuzi kreste mi rhandza misava ku tlula kreste wa mi rhandza munhu ku kreste mi n'wi rhandza ngopfu ku tlula ku e mi n'wi rhandza vhele ntiyiso mi lava ku vuxaka byi nga yila hi swona e hi ku ma n'wi rhandza ni fana mara problem yi ku mi n'wi rhandza over christ you love

i muoswi hambiloko a nga endli hi nyama mari muoswi se swi kombisa emoya lowu nga le ndzeni ka yena wu nga moya wa thyaka ku humela handle hi mambalelo komba ku kereke leyi ngheneke na yi kereke i ngwavava ya kereke i ngwavava ya satana

ya vugangu bya Sathana spiritual Sathana xa n'wi thyakisa xi hlangana na yena xi hlangana na yena xi hlangana na yena loko va fika karhi va xisana va xisana vafundhisi loko va yima tiphulpitini va dyondzisa swisoxa swa ku hava leswiya va le ku hlanganiseni ka munhu wa wena wa ximoya na Sathana Satan is his spiritual husband a mi swi tivi Satan i nuna wa ximoya loko u famba evhangeli ya mabulu ma hlenga xikwembu hinkwerhu spiritual hi n'wansati a hi swona a ku na n'wanuna kereke ya xikwembu is a woman a hi swona loko ko va n'wayimeri one mi ri mukreste la misaveni a ku ta va munhu wa mina swa vakreste a se ximoyeni ni wansati se sathana i wanuna na kreste wanuna mara sathana ntirho wa yena ku endla yini i ku thyakisa wansati a n'wi susa yini a n'wi susa a n'wi tisela thyaka a destroya wansati loko a sala ni thyaka ku endla ku wansati loyi a nga ngheni vukatini a ta kota ku endliwa yini a ta kota ku tlhariwa hi ku matsalwa ya ri ya ri wansati wa n'wi thala loko ri mhaka ya yini ya fornication se sathana wu endlela ku ri mi nga ngheni vukatini se ma yi vona ma yi vona se manje matewu chapter 5 verse 32 leyi va nga yi twisiseki va yi cinca vo tibibele ta vo ta vusathana va cincela ka fornication va tala adultery a yi adultery

a nga le kusuhi ni ku nghena vukatini nuna loyi a fanga na mbangu tshika swa eyi na mbangu tshika hi ku endle vumbisi ku endle fornication so that's what bibele yi vulavula hi fornication because this is not a married woman ku na hall ya a va yi tilweni straight munhu a endla swa ku khongela mimariya ku na tilo leri nga ta ri nantswa ni popi ti ri a wu nge ngheni tilweni loko wo nghena hi loko va nga swi tivi completely wa ha ku hundzuka u tlhela u hundza misaveni u nga swi tivangi u ri sinsiya mara a swi olovi na swa ku nghena swa tika ma swi vona na se swa antswa munhu a kuma vhangeli ya ntiyiso ku a va xoku yo nghena tivweni mara loyi a twaku leswi mhaka leti ni dyondzo leyi a nga yi teki a nga languti bibele swa ku wa lova ya tiva

kubona mwana mwana kubona ba abasiti kuyese xikwembu khongela mhana yeta hi vulavula na yena i vuhungu ku bikulukumba mara va endle tikholeji ni tiseminari ku dyondziwa tidigiri ti-phd se hi mhaka ku va hava xela tidigiri leti ta ti-phd va twa nga ku hi swona mara i vukulu va twa va vutlhari mara vukhonta lebyikulu swinene u nge ku nantswi tiwini tikereke ti fanekele ti hundza vazalwana va fanele va hundza tikereke ti nga ta ta tikweni ta ku chumeriwa vavasati ti fanele ti hundza hinkwavo lava chayisanaka na vhangeli leyi va yi nyenya xikwembu xi suletela mavito ya vo bukwini ya vutomi moyi yingisela baa munhu u nga yingisela baa xikwembu xa sula ebukwini ya vutomi winyingi ene lexi ta xi sula bukwini ya vutomi xi twa njhani loko ku nga ha na ripfalo u sungula wa ni hi ku na swipimelo loko suri loko u ripfalo ra ha ri ku a xi sisula xikwembu xa ha ri ku ku ringetele ku hlengeleta xi ku mbuwetela xi ku vuyisa ka xikwembu loko ku nga vi na munhu wa ku chumela vhangeli wa ku fana na mehe a ri mfundhisi wa ku chumayela ntiyiso a byela vanhu ntiyiso ku ta pona va mani ku ta hundzuka mani i mani nga ta nghena tiko i mani nga ta famba swi ta tika phela ka lava nga ta sala ene loko se manjeri kusuhi ni ku famba hi rapture ku ta nonon'wa ngopfu nghena tiko a ni sathana u teka matimba ya hinkwawo a nyiketa dragon a nyiketa xivandlana ma yivo so now dragon yi teka matimba yi nyiketa the beast wow va endla vuprofeta bya mavunwa va ta endletela mafoli mara swilo swa mavunwa ku swa ku huma ka satana i so sana ma swa ku i mavunwa hi mhaka yini satana fika a loyetela vanhu va swi endla ni sweswi ti so sana u fika a loyetela vanhu a mi loyetela loyetela va nghensetela madimoni a heta a ma hlomuletela vanhu va nga pfumeli va ku hi dilivhariwa va ta ku dilivhariwa se ka loko a loyetela vana loyetela vana van'wana va veka le henhla ka wheelchair va nga ha koti ku famba a heta fika sweswa dimoni leri ri nga n'wi khoma milenge a ku huma

iti force miracles chemita kusiva njani kuri force mi nge yi test scientifical because it's a spiritual hi swona leswi swa ku xava vanhu swa va buxiwa swa ku xava vanhu va n'wi veka laha va n'wi testa h i v va hemba va ku yi ta va yi ri mi ku tiva ku munhu loyi a n'wi tiva ku ta va ni vumbhoni bya ku tala ku a nga koti ku famba vo ta va mi loya va loya society va heta va va ta hanyisa vanhu kasi a madimoni endla ku vanhu va nga va va ni mavabyi se sathana u fika nghenisa madimoni eka mavabyi se wa swi kota ku endla sweleswo se van'wani va vafundhisi va mavunwa va swi kota ku endla swesweswo se masiva swi nge olovi ku tiva mfundhisi wa tisa swi boha hi rilaya ka bibele se manje hi nga rilaya ka bibele yi ri xivandla lexi ta rhumela na ndzilo lowu nga ta suka hi le henhla wu yehlela la misaveni se vanhu hinkwavo lava nga ta fika va affiliata laha ka roman catholic church va ta ya ka pope va ya kuma ti-impartation na mi ni twakaka va ta ya ka pope va ya kuma ti-impartation va fika va khomiwa swona va mi nyika matimba society powers niendza maswiri man'wana ta ta buma tikereke ni ta famba hi dyondzo yi nga khatoliki because matimba ta va ya huma se mayi wa ku yi ta njhani fambiwa hi one world religion na mamuslim va ta sarenda hinkwavo hi ku satana ta ta va teke matimba lawa ya yena ma nyike xivandlwana so ti-region leti hinkwato tata ti fika ti va hansi se loko se manjhe va vona va sengeta vanhu munhu un'wana ni un'wana emisaveni i ta ku u amukele kreste hi va ku ta ku hi system yeyile ya tlhela se swi ni olova that's why bibele yi ku loko a swo koteka ni lava nga va hlawuriwa va xikwembu ka mateyo chapter 24 yi ri if it were possible even the very elect could be deceived but it's not possible mi twa leswi ku mi hlawuriwile you are hearing this gospel because you are the elect loko mo sala mi ta ya mi sale hi mhaka ku

re la re tora xikwembu i silabasi ya bibele hinkwayo se sathana xo lava ku vafundhisi va nga dyondzisi silabasi hinkwayo ku munhu a nga poni a heleyo a va dyondzise hafu ya silabasi ku munhu a nghena a fika hela milengeni a fana na judasi a nga basa heleyo judasi a ri na yeho sesi u n'wi tlhakusile milenge mara a nga basa u te ko va un'wana a nga basangi

and he hath avenged the blood of his servants at her hand. Kwendeni u yi tirhisele ngati ya malanga ya yena evokweni ra yena a ri hi yena a nga dlayetela vaapostola va dlayiwe va endliwa masirha kwala veticap i roma bank yi nga dlayetela va tetela masirha kwala ni na yehe vetical va tlha va vula hi ku na vo nga ku a a va tlhariha ngopfu va tlha va ku ku na eh, eh, st peters eh, what what kwala va swi vita vito nyana ku na sirha ra yehe kwala vetical se yi vita i yini a ri nhloko ya vaapostola xo i representa malandza ya xikwembu la nga dlayiwa xo sisirhaleri kwala nyangweni kwala kwala kwala kerekeni ya vona mari still va pfaleke matihla va swi vula ku endleka yini va dlayiwile va ku se vetican leyi na ngati va dlayiwe va lahleteriwa va va meteriwa kwala vetican hi emperor nero 64 ad even before nkarhi wolowo va dlayeteriwile va dlayeteriwa ku dlayeteriwa na vamani na va james makwa jesu enyameni makwa hosi yesu maswa dlayiwa herod agripa i hosi ya marhoma a n'wi tsema nkololo mahlweni ka vanhu a hi hosi yesu vambiwe mani hi varhoma swa a hi vona va pilato vange va hlamba mavoko ku tekeni mi yangu vamba a hi masocha ya yena pilato ku hlambe mavoko ma ri masocha ya yena vona ri ni matimba ku ala loko swi and then a a a va n'wi vamba marhoma va n'wi belela va n'wi varisa lexihambana i varhoma a hi vona varhoma hambi ko va hi 87 va nga ka va dlaya majuda va dlaye makreste va ta va va dlayetela majuda hi 87 va va rhendzela va dlayetela dlayetela va dlayetela va rhendzela tempele ya jerusalema va za va hangalaka ni misava israyele yi nga ha vi tiko vo va nga endla ku ri tiko leri ra israyele sala ri yiviwa hi mabatsini mapalestina namuntlha va ri tiko volusa lava yi vanhu lavaya va ha evuhlongeni vuhlupheteni hikuva va nga hlayisi rito ra xikwembu se hikuva majuda va nga hlayisangi rito ra xikwembu sweswi endlaku va hlupheka ni sweswi va ha ri ku hluphekeni a swa hi mhaka ya ku va va nga hlayisangi rito ra xikwembu hikuva va rejecte hosi yesu then va endleka ku va na chance ya hina hi nga ri ri madluga ku hi kuma vhangeri ku yimisiwa tloko ya mavhiki ya 70 tloko ya ya israyele yi famba hi mavhiki a yi fambi hi timinete tiawara yi famba hi mavhiki ya malembe loko yesu a vambiwa a ku ri vhiki ra vu 69 then yi fika yi yima hikuva a le kreste then xikwembu xi dila na tloko ya hina haleni hina va hede hi kota ku kuma vhangeri then loko se manje ku sungula ku humelela e antikreste nhloko ya israyele yi ta sungula ku famba hi ku hina hi ta va hi fambile hi laha kona xi hetile xikwembu ntirho wa xo wa hina hi nga ri vaheveru hi nga hi munyama ma swi vona then nhloko liya la yi nga fika yi yima ko yi ku hi 69 week ma yi vona ya sungula se manje yi sungula ku counta ku sale vhiki rin'we yi fika yi yima exikarhi ka vhiki itloko ya-israyeli ifenye imashikari kavikinini hafu leya ya vhiki hi loko se hi vuya hi ta hlanganiswa na 144 a va yi tilweni a va yi kona tilweni va pona laha misaveni a va tlhani loko va ya va helela ntshaveni ya siyoni

swi nge pfuni nchumu leswiya mavunwa ntsena maswa and then madimoni ya tumbela ku la ka swiambalo leswiya vona va ri xava ximbalo ta hola mavabyi and then madimoni ya fa ya va ya khome vanhu then va xava swimbalo ya n'wi hakela ya n'wi riwata ku mani esa mavabyi se ya swi kota ku endla sweswo ku endla ku ana va khomelela kwala van'wani va pengisiwa va fika va thinjiwa va lunghisiwa se i madimoni wa lawa ya sosana ya profeta hi wo yaloya wa tlhela ya swilongi yaloya ya tlhela swi swa wena se hi leswi nga ta endleka swona loko se macatholic va sungula ku va va take over la misaveni and then ni nge yi hlaya hinkwayo hambileswi a ni navele ku yi hlaya hinkwayo ni nge yi hlaya hinkwayo se ni mi chumele ngopfu maswona so mara a hi swi tiveni hi tilunghisela ku hi famba yini hi famba hi rapture a hi tekeni tape leti hi xiyela ni vanhu va hundzuka hi ta endla ni tin'wana ta xilungu hi famba ni ya chomela le kenya le va ni chomela hi xilungu va ta va karhi va endla kota hi swahili matani swona um ta hoxa sungula eproblem ya ta yi se ni va hlamuserile a ni vulavula na vona

se yi fanele yi huma vhangeli leyi vanhu va twaritola xikwembu laha van'wana rhongo va ku dyondzisiwa tidyondzo ta mademoni va lava ku entertainiwa ti-fifteen minutes a na ha ku na ritola xikwembu a swi na ndzilo a swi na nchumu a swi pfuni nchumu u lava ku entertainiwa fifteen twenty minutes loko yi nchumu yelelela nga lehisi marudyo teyi

a bya khoma wrong wa pfa madimoni wa swi n'wi tirhisa madimoni swi n'wi phusha hi fasiterawa a n'wi verhamela ku pfuka vuya ta yingisela rito ra xikwembu va phaphuka hi vito ra yesu pfuka ku feni a n'wi hoxa laya mahlweni a chumayela

mahlonga xikwembu kereke a yi ngheniwa siku hinkwaro le yerusalema hi siku ra sabato yi gqivera swa phela kereke a fange hi nghena siku hinkwaro ku nghena kereke a ka a fange hi teka siku hi ri dedicata hinkwaro mara munhu u tsandzeka ku khongela xikwembu half day ntsena sandra sandra ku yava lexi lomoza mi twa munhu a vulavula tani a nga na moya wa xikwembu wa vasathana a namba a hlongoriwa ni kerekeni e lomoza a vulavula tani mi n'wi tshinya mi ku na madimoni wena swi rito ra xikwembu a wu ri enjoyi eh? a wu la ku dya mana wa xikwembu lomoza a vona munhu rito ra xikwembu a nga ri enjoyi a nga ri enjoyi a nga ri enjoyi

tiphawuda yini hmm? a va spenda leyi ni vaisrayele ni hi siku na va muxe leyi siku hinkwaro karhi va dyondzisa vanhu nawu wa xikwembu na vaapostola va spenda tiawara ta ku tala va dyondzisa vanhu nawu wa xikwembu mari vanhu a va xi lavi xikwembu so um ni can see ni hela